ס'איז געווען א ברסלב'ער חסיד ר' ישראל קארדוינער, האסט געהערט פון אים? ווי איז ער מכיר געווארן? ער איז געווען אין ישיבה, ער האט געטראפן די שמש, ווייסט א בחור דרייט זיך ארום אין ישיבה זוכט וואס צו ליינען, ער טרעפט אין די שמש באקס האט ער געטראפן א א א א צוריסענע ספר, נאר געהאט איין פעידזש, אויבן איז געשטאנען אלם לטריפה. א בריוו ווי א טאטע שרייבט פאר א זון. מ'גייט נישט זען די נאמען פון די טאטע, נישט זען די אנפאנג פון די בריוו, אבער אינמיטן א בריוו. און איך בעט דיך מיין זון, זאלסט דיך מורא'דיג מחזק זיין, זאלסט וויסן קיינער קען גארנישט טון פאר א מענטש, נאר דער אייבערשטער. און ער שרייבט אים שיינע חיזוק, און אינמיטן שרייבט ער, איך קען שוין נישט יעצט ענדיגן די בריוו, ווייל די פאליס שטייט דא אינדרויסן און מען איז מיך געקומען אויפפיקן, מען גייט מיך ארעסטירן, אבער דו זאלסט זיך מורא'דיג מחזק זיין. נתן מברסלב, אונטערגעשריבן, אביך, דיין טאטע וואס האט דיך ליב, נתן פון ברסלב. ער האט גענומען דעם צעטל, ער האט עס נישט, ער האט אזא זאך נישט געזען אין זיין לעבן, נאכאמאל. א מענטש זאגט די פאליס איז אונטן ווען מיך קומען אויפפיקן, כ'האב, איז דא אן ארעסט אויף מיך, און ער שרייבט, ער שרייבט א בריוו, ער קען נישט מאריך זיין אבער ער שרייבט דאס וויסן זאלסט דיך מורא'דיג מחזק זיין, זאלסט דיך מורא'דיג שטארקן, דער אייבערשטער איז מיט דיר, קיינער קען גארנישט טון פאר א מענטש שלעכטס, איך קען נישט ענדיגן די בריוו ווייל די פאליס איז דא, ווער איז דער מענטש? ווער קען מחזק, ווי קען א מענטש מחזק זיין א צווייטן ווען א מענטש איז אין א צרה, אזא ישוב הדעת? אזא אמונה? ווער איז דער נאסן מברסלב? ער איז געגאנגען פון בחור צו בחור אין ישיבה, אה, האט מען אים שוין געזאגט, די שייגעץ, טאר נישט אריינקוקן אין דעם, דו ווייסט נישט, מען האט נישט געהאלטן ביי אונז פון דעם, דאס איז א צעריסענע ספר, דאס דארף מען פארברענען. איך וויל יא אריינקוקן אין דעם, וואס הייסט מען האט נישט געהאלטן פון דעם? איך זוך אזא מענטש, קען מיך מחזק זיין? אז א מענטש זאל מיך קענען אריינברענגען אזא אמונה אז אפילו ווען מען ווארט מיך אפ ס'איז דא א נו א ווארענט מען פיקט מיך אויף אין דזשעיל קען איך יעצט גיין שרייבן וויאזוי קען א מענטש זוכה זיין צו דעם אז א מענטש איז אין א צרה א מענטש איז אין מען טראגט אים אין תפיסה און ביי אים איז די אמונה אזוי שטארק מען ליינט מעשות פון צדיקים די הייליגע בעל התניא אויך געווען עפעס א רשע מרושע א מסור אביגדור פון פינסק יא? ער וואס? א רב א שיכור? ער האט גע'מסר'ט די הייליגע בעל התניא כאילו ער וויל עפעס אויפשטעלן א מאכן רעוועלושען אויף די גאווערמענט אין רוסלאנד ער די רוסישע האבן אייביג מורא מען זיי אונטערווארפן און מען האט אים ארעסטירט, געלייגט אין תפיסה, גארנישט, אן קיין עסן, מען ליינט די מעשות און ווי מען איז אריינגעקומען, מען האט אים אנגעפאנגען צו, מען האט אים געוואלט פייניגן ער זאל זיך מודה זיין, האט נישט געקענט אוועקנעמען פונעם אייבערשטן, איז געווען אזוי שטארק מיטן אייבערשטן, דער פריערדיגער ליובאוויטשער רבי, דער יצ ל, מען האט אים גענומען א גאן, מען האט געהאלטן א גאן צו זיין שטערן, דו ווייסט פון דעם? מען האט אים געכאפט אין רוסלאנד, מען האט געזאגט זיי דיך מודה, הייב אן רעדן, זיי זאגן אים דו ווייסט די די די טוי, דו ווייסט די די טוי, האט שוין געמאכט אסאך מענטשן רעדן, דו גייסט יעצט אנהייבן רעדן? זאגט ער, די טוי, ער גענפערט אויף זייער שפראך, די טוי מאכט רעדן מענטשן וואס האבן אפאר גאטן, און גלייבן נאר אין איין וועלט, איינער וואס גלייבט אין צוויי וועלטן און האט איין גאט קען דאס נישט מאכן רעדן. וויאזוי קען א מענטש דאס ענפערן? וויאזוי קען א מענטש, וויאזוי א מענטש אזא שטארקייט ביי זיך, עס קומט פון אמונה אריינגעבאקן, דער אייבערשטער איז דא, גארנישט קען מיך נישט, קיינער קען מיר גארנישט טון, וויאזוי קען מען זוכה זיין צו דעם? דער רבי האט א עצה אפילו פאר אונז פשוטע בחורים, אונז פשוטע קינדער, אונז קען מען אויך צוקומען צו אזא אמונה אזוי ווי ר' נתן, אזוי ווי די צדיקים פון פריערדיגע, ווי? דורך רעדן צו דער אייבערשטער.